Orienta. Each point. Life flows on. Jekk qegħdin bid-dieta dawn l-episodji ta' Knockabout Sicilia ħajkunu ta' tentazzjoni kbira għalik. Ħammorru f'belt Siċiljana maħbuba minn ħafna Maltin. Ħanduru it-triqat u naraw naqra li ma platti u tjubija ta' ikel kapaċi jservu il-bejja ta' triq.

Omna Malta u diġa qegħdin sqallija. Ħafna minnkom tassoċjaw il-kċina Taljana mal-pizza u l-aġin. U ifhem, mantikom stort. Madana kollu hemm ħafna iktar tomiet li wieħed jista' jesplora fil-kċina Taljana u sqallija huwa post ideali fejn tista' tagħmel dan. Illum ħa noħodkom miegħi Katanja għal ċelebrazzjoni ta' tomiet.
Minn Pozzallo se naqbad it-triq lejn Katanja. Biex inkun preċiż, ser noħodkom fiċ-ċentru storiku tal-belt. Ftit iktar minn sija sewqan u nsibu ruħna f'ġenna ta' togħmiet tipiċi Siċiljani.
Ħafna mit-tomit tipiċi Siċiljani huma fil-forma ta' street food, amalgamazzjoni tal-kulturi u l-ħakmiet kollha li kellha Sqallija, fosthom l-Għarab, Normanni, Lhud, Spanjoli, Griegi. Katanja hija belt per eċċellenza ideali biex inti tesperimenta u dduq l-istreet food Siċiljan. Jekk int delettant tat-togħmiet u tħobb ħafna tnaqqir u tesperimenta b'togħmiet differenti, Catania żgur mhix ser tiddiżappuntak.
Catania hija belt fuq il-kosta tal-Baħar Mediterran u l-kultura tal-ikel tagħha fiha ħafna frott tal-baħar bħal qarnit, pixxi spat, sardin u inċova. L-ikel f'Katanja jiġi ppreparat b'ingredjenti lokali bħat-tadam, brunġiel u l-lumi li jintużaw fi platti bħal caponata u granita. Ħafna drabi, fit-toroq ta' Katanja ssib affarijiet misjurin dak il-ħin fuq xi grilja jew moqlijin, imħawrin sempliċi, ħafna drabi b'sempliċiment żejt taż-żebbuġa u niskata melħ. Għal dawk li jħobbu l-ħelu, l-għażla hawnhekk f'Katanja ma tispiċċa qatt. L-influwenza tal-Għarab fil-kċina Siċiljana tispikka fil-ħelu, fl-użu tal-pistaċċi u l-lewż, ħelu bħal kannoli u l-cassata. L-ikel tat-triq f'Katanja huwa ddisinjat biex jittiekel fuq l-idejn, sakemm tkun qiegħed iddur, u għalhekk ħafna drabi tkun servut l-ikel tiegħek fil-karti. L-ikel tat-triq mhux biss bnin, imma rħis. U jekk qed iżżur Katanja fuq budget, l-ikel tat-triq huwa mod tajjeb ħafna biex timla żaqqek mingħajr ma tbattal il-but.
Għall-mawra tiegħi tal-lum ġejt preparat sew wara riċerka intensiva online f'idejja għandi lista tal-punti kollha u l-vendituri kollha li rrid inżur.
Iddeċidejt li nibda l-mawra tiegħi tal-lum fis-suq tal-ħut. Suq mill-iktar awtentiku. Esperjenza mill-isbaħ. Il-ħut hawnhekk ikun għadu kemm ittella' mill-baħar ftit tal-ħin qabel.
Eżatt dak li xtaqt, ftit frott tal-baħar, frisk, moqli sħun, Għal ftit ewro u għidli x'inti tiekol. Gambli, makku, kalamari, arnit, insomma, kważi kważi, kun tixtiequ ma jispiċċa qatt.
Qegħdin jirrede
Il-pjan kien li nimodera ruħi għax għadna fil-bidu, pero waqat li zaqqi panina bil-gambli ta' dam imqaddet pistaċċi, mustarda u arabali.
Missuq tal-ħut batti triq għal Via Pardo Minuta biss 'il bogħod minn fejn konna, għandi kurżità biex induq iċ-ċipollata.
Ħafna jaħsbu li ċipollina u ċipollata huma l-istess platt, però mhumiex. Cipollata, dan li ser induq jiena huwa platt sempliċi ħafna, però splużjoni ta' tomiet, basal u tradizzjonalment bacon, però hawnhekk jagħmlu verżjoni bil-laħam tal-għonq tal-majjal li għandu togħma iktar b'saħħitha. Waqt li qiegħed għodu kemm qalli li għamel il-karne di kavallo. Sala qegħdin hawnhekk induquh. Il-laħam taż-żiemel faċilment tiddeskrivih bħala laħam dgħif. Hawnhekk f'Katanja popolari immens, meqjus bħala platt prim u kważi kull restorant ta' Katanja jippreżenta l-laħam taż-żiemel fil-menù tiegħu. Kemm nixtieqkom tistgħu xxommu x'raha hawn! Il-laħam taż-żiemel f'Katanja spiss jiġi servut bħala fettini jew pulpetti.
Differenti ħafna mil-laħam taż-żiemel li mdorrijin nieklu. Impressjonat kemm hu laħam tari, togħma ta' laħam b'saħħitha ħafna. Tajjeb ħafna, però ma nimmaġinajx nikol porzjon kbira minnu. Ħammur għal waqfa żejra ta' reklami, iqpaw hemmhekk għax fadlinna ħafna iktar ikel xinduqu. Iqpaw hemm. Int li qed issegwi Knockabout Sicilia ipparteċipa f'kompetizzjoni li għandna dejja fl-imkien ma' Fjord di Vita Halumi Cheese biex tipparteċipa faċli ħafna. Idħol fil-paġna ta' Facebook tiegħi u minn bonnici.tv irrispondi tajjeb għal dik id-domanda li qed impoġġilek u jekk ir-risposta tiegħek tkun tajba tista' tkun int ir-rebbieħ grazzi għal Fjord di Vita Halumi Cheese.

Sissa doqt il-ħut, doqt il-bacon, il-laħam ta' zimel, pero taf xandi aptit, għandi aptit zebbuġa.
Iż-zebbuġ mhux ingredjent esklussiv għal kċina Siċiljana, imma t-toroq ta' Katanja joffrulek varjetà kbira, għażla li ma tispiċċa qatt. Bla dubju hawnhekk issib żebbuġ preżentat b'mod sempliċi però mbagħad issib ukoll żebbuġ imħawwar bit-tewm, bil-felfel, insomma daqshekk paroli ħa nixtri ħa naqbad induq. Eh, un podio live verdi per favore, quello piccante. Nixtri ħalli li jifdal neħdu miegħi Malta, le? Grazie. Iż-żebbuġ ingredjent għal kull okkażjoni tajjeb għat naqqir, tajjeb fuq il-pizza, tajjeb mal-ħut, ma' xi insalata. Hmm. Allum ħaniqfu għaw, però ħankom blunduqu f'Knockabout Sicilia li jmiss. Jekk int minn dawk li zaqqek taqalek għal-ħelu, Katania Hija l-belt ideali għalik, b'abbundanza ta' pastiċċeriji, żgur li mhux ser tiddiżappunta ruħek. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal
United Colors of Benetton. Bella Falzon Home

Illum ħanoħodkom miegħi Katania għal ċelebrazzjoni ta' tomiet. Bla dubju hawnhekk issib żebbuġ preżentat b'mod sempliċi però mbagħad issib ukoll żebbuġ imħawwar. Gambli, makku, kalamari, arnit, panina, bil-gambli ta' dam imqadded, pistaċċi, mustarda. Għallum ħa naqaf hawn, però ħa nkomplu, eh?

Jekk int minn dawk li żaqqek ta' qalek għall-ħelu, Katanja hija l-belt ideali għalik. B'abbundanza ta' pastiċċeriji, żgur li mhux ser tiddiżappunta ruħek.
Katanja hija ġenna tal-art għal min iħobb il-ħelu. Sqallija, rinomata għall-wirt kulinarju. u Catania toffri firxa ta' ħelu li jirrifletti l-veru karattru ta' din il-gżira. Jekk tkun Sqallija, ma tistax ma tfittixx il-kannoli mimlijin bl-irkotta ħelwa, jew il-pastini kkuluriti bil-forom tal-frott magħmulin mill-marzipan. Jekk tgawdi passiġġata fit-toroq vivaċi ta' Catania, żgur li l-pastiċċeriji u l-ħelu li joffru ser ikunu tentazzjoni ħelwa li diffiċli tirreżistiha.
Nara kemm nara ħelu quddiemi dejjem nispiċċa naqa' għall-istess għażla. Dejjem nagħżel ir-rambaba. Rambaba, pasta klassika b'għeruq li jmorru lura għas-seklu tmintax. X'aktarx oriġinat mill-eżilju tar-Re Pollakk Stanislaw lejn Franza. Il-kejk li jixbah brioche. Huwa moħmi f'forom ċilindriċi. Imbagħad jixxerrab f'ġulepp tar-ram. Fi Sqallija, ir-rambaba tgawdi popolarità kbira u ssib ir-rambaba b'mili differenti, bl-iktar popolari dak tal-krema pastiċċera jew panna u ħafna drabi Imżejna bil-frott tal-istaġun.
Jien għażilt tal-panna llum. Ħa naraw xi tgħid. Kważi kważi issa tiddispjaċini li għażilt iż-żejra u mhux il-kbira. U la bdejt nesplora t-tomit ħelwin ma nistax manduqx f'Katania Il-Minne di Sant'Agta.
Minne di Sant'Agata huwa l-isem mogħti lil dawn il-pasti tant popolari, bi storja pjuttost traġika warajhom. Sant'Agata, kif ħafna jafu, kienet martri Nisranija li ġiet ittorturata u maqtula. Din it-tortura kienet tinvolvi qtugħ il-sider ta' Sant'Agata u huwa għalhekk li d-dehra ta' dawn il-kejkijiet Tixbaħ sider ta' mara.
Biex nkun onest magħkom minn ċert kieku jien kif inħossni dik it-traġedja kollha biex imbagħad minna joħolqu deżerta. Però jien ngħidu kif inhi. L-intenzjoni kienet tajba. Ħa naraw naqa' xi tajb. L-ebda żjara Katanja ma tkun kompluta jekk ma dduqx il-kastatella. Ħammorru la fażera ta' riklami

U laqed in Katania ma nistawx ma nesperjenzawx tavola kalda. Wieħed mill-modi favoriti tiegħi kif tesperjenza t-tomitu li kell.
Tavola kalda fi Sqallija hija tradizzjoni, post Fejn in-nies tal-lokal jinġabru għal ikla bnina u ta' malajr. Tavola calda litteralment tfisser mejda sħuna, jew aħjar, mejda ikel sħun, b'varjetà ta' platti lesti biex jittieklu, minn għaġin għal laħam mixwi, servuti bi stil ta' kafeterija. F'Katanja b'tavola kalda żgur li se jkollok l-opportunità li dduq l-ikel tipiku Sqalli. Mod sempliċi kif f'atmosfera rilassata u modesta dduq togħmiet awtentiċi mingħajr il-formalità ta' ristorant. Tavola Kalda tinkorpora l-kultura tal-ikel vibranti ta' Sqallija billi tipprovdi esperjenza ta' ikel konvenjenti u affordabbli li għandhom għeruq sodi fil-wirt kulinari tar-reġjun.
U jinaw nistenna ħerqan il-plattu l-ordni tiegħi waslet. Patta tal-forn, kotoletta, ftit fazola biex żgur li kla tkun kompluta. Tiġi xtejdli Taqa' li żaqq hija tomit sempliċi, ftit patata bil-bluż biss il-forn, laħam b'naqa' panura bit-tadam, mozzarella u perżut. Mmm, tjubija assoluta. Jina naħseb biex inqiegħed l-istonku f'postu ħaqni granita hux tal-lumi.
Għalkemm il-granita issa tinstab madwar l-Italja u d-dinja kollha, Il-post fejn twieldet din id-deżerta sajfija huwa fil-fatt Sqallija. Il-granita hija sempliċement silġ mitħun b'togħma ta' zokkor u frott. Essenzjalment tista' tiġi deskritta bħala sorbet, iżda b'konsistenza kemxejn aktar tqila, deżerta perfetta f'ġurnata sħuna tar-rebbiegħa jew is-sajf.
L-ikel tat-triq f'Katanja huwa sempliċiment delizzjuż, mod vera sempliċi ta' kif tesperjenza l-veru kultura Siċiljana. Knockabout Sicilia tal-lum wasal fi tmiemu. Infakkarkom biex tipparteċipaw f'kompetizzjoni li għadna għaddejja flimkien ma' Flexies Fortify. Irridu naraw ir-ritratti tagħkom tiċċaqalqu, tagħmlu l-isport, tagħmlu attività fiżika. Ibagħtuli dawk ir-ritratti permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi owenbonnici.tv u dak ir-ritratt li tibagħtuli jista' jrebbaħkom il-kura għall-ġogi tagħkom. Sadanittant insellmilkom, niltaqgħu għal Knockabout Sicilia li jmiss. Ciao! Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal Esprit.
Bella Falzon Home